l-Ordni ta' San Ġwan, l-Ordni ta' Malta, dak li ħakem Malta għal 250 sena, eh, dejjem kellu idea tal-istorja tiegħu, l-istorja glorjuża li bdiet fi żmien il-koċati, mbagħad marru Rodi, mbagħad ġew Malta u dejjem ridu jżommu l-memorja tal-passat tagħhom. Kienu sabu lil Bozio, Giacomo Bozio, li kien kiteb l-istorja ta' Malta, jew aħjar l-istorja tal-Kavallieri ta' Malta, li tasal sal-1572. Wara l-1572, il-Kavallieri ma kellhomx min qed jiktbilhom l-istorja u beda għaddej iż-żmien u xtaqu li jkollhom xi ħadd li jkompli l-istorja li kien beda Bosio. Kien hemm ħafna li ppruvaw, bdew, ma komplewx, ma ħallewhomx ikomplu u fl-aħħar xi mitt sena wara Bosio, Il-Gran Mastru ddeċieda li jagħmel sforz ikbar mis-soltu biex isib persuna iqabbduh full-time biex jikteb l-istorja tal-Kavalieri ta' Malta minn fejn kien tħalla Bosio. Saqsi minn hawn, saqsi minn hemm, qalulu li hemm l-Italja hemm ċertu abbati Luca Cenni li kien bravu ħafna, li kien espert fl-istorja u li kien lest li jidħol għal din biċċa xogħol. Saru ħafna negozjati ma' Luca Cenni, ġie Malta u fl-aħħar ftehmu. Ftehmu x'kellu jikteb, ftehmu kemm kellu jitħallas u ftehmu wkoll li kull kapitolu li jikteb kellu jibgħatu lill Gran Mastru biex jiġi approvat. Luca Cenni fil-bidu ħa din l-istorja bis-serjetà u lesta l-ewwel volum li baqa' manoskritt. Għal xi raġuni li ma nitlux fiha, L-istorja li kiteb Cenni ma ġietx pubblikata. Inzerta li jien kont qed nagħmel studju fuq dawn l-istejjer, stejjer fis-sens ta' histories, tal-Ordni ta' San Ġwann li ma ġewx pubblikati, u tlabt li nara l-manoskritt ta' Cenni li qiegħed hawn fil-Bibljoteka Nazzjonali. Ġabuli l-manoskritt u jien kont interessat biex nara x'kiteb da Cenni. U bdejt inqallbu. U l-ewwel żewġ paġni ta' dal-manuskritt kien hemm stampa li ma tajtx kasha. Qallibtha u bdejt naqra dak li kiteb fil-manuskritt ċenni li huwa interessanti ħafna. F'daqqa waħda qisu berqa f'moħħi għalli dawk li żewġ stampi li qbist x'inhuma. U mort lura lihom u baġeb sorpriża kbira u pjaċir kbir sibt li huma żewġ disinji meraviljużi. Immedjatament indunajt li huma ta' Mattia Preti, tal-famuż pittur Mattia Preti. Ħadd ma kien jaf bihom, qatt ma ġew pubblikati u jien sibthom b'kumbinazzjoni. Fortuna. Dawn iż-żewġ diżinji ta' Mattia Preti għandhom interess partikolari għax Mattia Preti ħalla ħafna diżinji waraj. Imma dawk li nafu bihom huma l-biċċa l-kbira jew bil-lapes iswed jew aktarx bil-karbonċella ħamranija U dawn kienu studji preliminari. Dan ifisser li kien jagħmel l-ewwel kien jagħmel diżinn u mbagħad jaqilbu fi pittura. F'dal-każ dawn huma diżinji kompleti bil-linka u bil-akwarella griża għax l-idea kienet li dawn isiru inċiżjonijiet biex jiġu stampati. Dawn iż-żewġ disinni huma ta' valur enormi. Bej li huma ta' kwalità kbira, bej għaliex għandhom storja fihom infushom, għandhom simboliżmu kbir, wieħed jista' jikteb ktieb sħiħ fuq is-simboliżmu ta' dawn iż-żewġ stampi, bej għaliex Mattia Preti ma kienx iħobb ipinġi portraits, ritratti ta' Gran Mastri, u hawnhekk hawn Portrait tal-Gran Mastru Kottoner, wieħed mill-ftit każi rarissimi li fih Mattia Preti għamel disinn ta' persuna. Dawn ġew pubblikati għamlu ftit kjass anke barra minn Malta għaliex ma jeżistux diżinji oħra ta' Mattia Preti li huma preparatorji għal jew aħjar li huma lesti kompleti biex jiġu stampati.